Тепӗр ӗнтӗ ыйту вӑл коллег ҫамрӑксене интереслентерекен, хӑлхапа илттерекен, чунпа туйтаракан эстрада юррисем. Казаковпала сирен ҫырнӑ юрӑсем чӑваш ҫамрӑкӗсене питӗ илӗртеҫҫӗ. Вӗсене пластинкӑсемпе кассетӑсенче анчах мар, килте те итлеме кӑмӑл тӑваҫҫӗ. Юрӑсем ҫырасси сирӗн паянхи кун мӗнле шайра ҫырасшӑн эсӗ кӑна? Ҫырасшӑн мар-и е малтанхи юрӑсемех те чуна килӗшеҫҫӗ? Ҫамрӑксем валли мӗнле сӳнме пултаратӑр, мӗнле темӑсем? Ну, паян эпӗ хамӑрӑн те пит юрӑсем ҫыратпӑр тени Кансӗр мар пулать ӗнтӗ, сайра ҫыхрӑмӑр. Вот иртнӗ ҫул ҫыхрӑмӑр пӗр юрӑ хӑйне валли кӑсӑков валли. Хӑйне валли юр ҫӑвать хулара ятлӑ юрӑ, вӑл тухман-ха юрри. Ӑна вӑл хӑйне валли. Вӑл ӗнтӗ ҫамрӑк ача леш, ахалех ҫӳрет незиков-ши каччипе мар ӗнтӗ, вӑл ӗнтӗ чӑнах та кӑсӑков валли, мӗнле калас, аллана ҫывхарса пыракан арҫын валли ӗнтӗ, унӑн пурнӑҫӗ ҫӑнкӑравлӑ юрра ӗнтӗ. Вот тем кӑҫал ҫак кӗркуннесем, ҫак хӗллесем ҫитнӗ ҫӗре кӑлараятчӗ вӑл юрра пӗлмесен те, в общем, ҫав юрра ҫырса пӗтернӗ. Урхун пек ҫырнӑ юрӑсем пирӗн, ну,

музыкӑланни кӑсӑклӑ текстсем пирӗн юрӑсем унта вырӑнли тата вӑл эстрадӑпа тем хушшинче эстрадах мар вырӑнлӑ экспериментлӑ ӗнсем тунӑ тури чӑвашсен чӗлхипе ҫырнӑ пирӗн унта ҫын пек юрӑсем пур оба тесе ҫыр калаҫнисем ӗнтӗ унта ҫавӑн пек ятарласа вырӑнлӑ эксперимент халӑх мӗн урӑхларах эпир ӑна хамӑра калӑмӑр иной фольклор терӗмӗр ӗнтӗ Урӑхла пуль, пернату пур пӗтӗмленсем пурте тӑвакан пӗр япала перни. Ну, вӑл пурте те тӗҫех придумать лайӑх, но пурте ҫавна копилеме тытӑнаҫҫӗ. Эпир урӑхла фольклор патне, ҫав авалхи сас патне урӑхларах темле ҫавна ҫыртӑмӑр ӗнтӗ. Эстрада юррисене юрату-темскерсем пирки перехерне кӗрех мар те пӗлтерех нумай юраҫҫӗ вӑл юрӑсене. Эстрадӑна пуҫтарса ҫавӑнпа каталантарса янӑ хӑй вӑхӑтӗнче. Ну, халӗ эпир кӗрех мар тейӗпӗр ӗнтӗ унта. Ну, тепӗр кун ҫырмалли кунсем ӗнтӗ Нарспи Явра япаласем, мюзикл, рок-оперӑсем темелле пирӗн вӗсем пур паллах. Вӗсене кӗскен каласассӑн ӗнтӗ, ну хӑҫан ҫырса пӗтерпӗр, калмани пур пирӗн ӗнтӗ. Просто асӑнма пултарап ӗнтӗ. Бичурин пирки тахҫанхи пирӗн ҫирӗм ҫул шутласа ҫӳреппӗр ӗнтӗ. Бичурин пирки пӗр ҫырашнӑ ҫын пек ӗнтӗ. Рок-опера пулать-и, мюзикл пулать ӗнтӗ. Серьезно опера пулать-и вӑл. Бичурин пирки ҫырашнӑ ӗнтӗ. Кайран пирӗн тата тепӗр, ну, пӗр вӑйлӑ япалапа пӗлтертӗм та ҫырайсан.

Ну, музыка, музыкӑра музыка опера, сӑмах мар, сӑмах вот питӗ кирлӗ япала паллах. Анчах та чи кирли музыка. Вот вырӑссем Нарспие выраҫҫӗ, biz мы хотим, чтобы мы не знаю, вырӑссем ну да питӗ килӗшсе, за ними дух стоящие, вӗсем питӗ килӗшет ӗнтӗ. Ҫакӑн это музыка, всем чӑваш белмезер тетӗп ӗнтӗ. Анчах та эпӗ ӗнтӗ мӗнле сӑпайлӑн ӗнтӗ те хам шанатӑп, композиторне ничем те музыка ҫуратма ман сӑмахсем ӗнтӗ пулӑшаҫҫӗ тесе мӗнле калас ӗнтӗ. Ну, вӑл ӑна хӑй манран та лайӑхрах тет. Чӗкӗсех.
Мӗншӗн ирттерем ку эстрада юррисене? Мӗншӗн тесен Казаков пек ӗҫлекен пловусен композиторсем вӗсем тӗплӗ йӗркеллӗ традицине пӑхӑнса тата традицин чи ҫӗнӗлӗхсене кӗвве хывса ҫамрӑксем патне ҫӗнӗ япаласем кӑларма пултараҫҫӗ. Пирӗн кустарнӑй тетпӗр.

Араланни куҫкӗретӗн те паллах. Вӗсем ҫавӑн чухлех ҫын юрлани кӑна. Ӗнтӗ вӑл хӑех питӗ пысӑк япала тенӗ пек, нихӑҫан та философия саккунӗ пур тенӗ пек, нумай йышран лайӑххи тухатех тенӗ пек ӗнтӗ качество превращается, количество превращается в качество тенӗ пек ӗнтӗ. Ҫавӑнпа та тумсем питӗ вӑйлӑ пирӗн ҫав аталанса пыраҫҫӗ тӗрлӗрен, пӗр пек кӑна мар ӗнтӗ тенӗ пек фольклор аталанса пырать тӗрлӗрен, анчах та ман шутпа ҫав ҫамрӑксем Шел пулин те, тевсен вӗрентекенӗсем вӗсене ҫав ҫул каяраҫҫӗ. Питӗ ҫав тыткӑнран тухаймаҫҫӗ. Ман шутпа ҫав ҫамрӑксене, ачасене ҫав вун тӑваттӑри, вӑт вун иккӗри ачасем пирки калаҫҫӗ. Вӗсен ҫав бунт тенине, темскер, аслисене пӑртак хирӗҫленине ӑна пӗтермелле мар, ӑна тӗрӗс ҫулпа кайма пулӑшмалла тесе шутлатӑп аслисен. Ҫав вӗсен хӑйсен ҫулне тупчӑр, хӑйсен сӑмахне калама вӑл яланах урӑх чӗлхе кирлӗ, урӑх тӗнче курӑм кирлӗ ӗнтӗ. Ҫав эстрадӑра та, сӑмахран, мӗншӗн пир паянхи кун та пӗр рок-музыка ҫук чӑн та. Мӗншӗн чуккӑн? Ну, чӑваш характерӗпе те ҫыхӑннӑ пуль-ха лӑпкӑ халӑх темскер те пӗр анчах та пирӗн ну, патварҫӑн пек хастар яшсем те ҫук тени тӗрӗс мар. Хастар те хӗрӳ яшсем те пур пирӗн. Хӗрсем те, каччӑсем те пур тенӗ пек ӗнтӗ. Мӗншӗн рок ҫук кӑват, рок-музыка? Ҫав рок кӗрлӗ тесе кӑна тахҫанах калап ӗнтӗ. Ҫавна никам та шел пулин те ҫыракан ҫук. вот ҫав рок-музыка пулсассӑн пач урӑхла вӑл. Самана текен Олег Саманов чутакҫа нумаях пулмарӗ вӑл кӗске хушӑрах ҫухалчӗ ӗнтӗ эстрадӑран. Анчах та ҫавӑн пек мӗнсем пулсассӑн пӑртак тӗлӗнтерекен кураканакенскер кӗтмен ҫӗртен мӗн тӑвакан мӗнсем ҫав эстрадӑра ҫав кирлӗ те пурин тӗп сана юратӑп кӑна мар юрату пирки те вӗт-ха вырӑс музыкине тепре вӗт хепӗр те мӗн унта зефир такамсем унта тӗрлӗ ушкӑнсем кирлӗ ҫавӑн пек япаласем кирлӗ чӑвашлӑх ҫӗн урӑхла пӑхакансем кирлӗ ҫавӑн пек музыка кирлӗ. Вара ҫамрӑксем, мӑн чухлӗ паянхи ҫамрӑксене, паянхи чӑн-чӑн ҫамрӑккисене, ҫав ачаран ҫамрӑка куҫакансене паянхи эстрада тивӗҫтермест. Вӑл ытларах залсене те пӑхантӑм та, хӗрӗхри, вӑтӑрпиллӗ хӗрӗх аллӑрисем лараҫҫӗ. Шел пулин те, ҫамрӑксем ҫук. Ҫамрӑксем валли пач урӑхла кӑтартӑланӑ ӗнтӗ. Эпир Казаковпа ҫыраймастпӑр, унта кирлӗ ҫамрӑксем хӑйсем тухакан ҫавӑн пек темле ачасем кӗрленӗ. Вӑл чӑн пек ик-виҫӗ ача тухрӗҫ-тӗк, Запач юрлатчӗ вӗсем сӑмахран пачӗ урӑхла темскер. Ман чӑваш пулас килмест тесе юрлатчӗ сӑмахран тухса. Анчах та вӗсем чӑвашла ҫавӑн пек юрлаҫ пулсассӑн рок-музыка вӑл хӑех пулать нумай япалана тӗлӗнтерме пултарать тенӗ пек. Хӑш-пӗр япаласем эпӗ ывӑлӑн телефонӗнче илтӗм ӗнтӗ, вӑл Мускавра ӳсрӗ ӗнтӗ ман тенӗ пек ӗнтӗ. Чӑвашла ӑнланать ӗнтӗ, калаҫать тенӗ пек, уйрӑмах укҫа кирлӗ чухне амӑшӗпе лайӑх калаҫать тенӗ пек. Анчах та ӗнтӗ Пӗр-пӗринпе ӗнтӗ вӗсем ҫамрӑксен ытларах вырӑсла калаҫаҫҫӗ шел пулин те тенӗ пек, ну анчах та ӑнланать ӗнтӗ, ман ача пӗлмест темесӗн тееймесӗн те мана, пӗлетӗн те тенӗ пек. Ҫӗр процент пулмасан та тӑхӑрвун тӑхӑрвун, ну тӑхӑрвун виҫӗ процент тейвӑрӑн тӗк пӗлетчӗ ӑҫла. Ҫавӑнпа та, сӑмахран, эпун телефонӗ ҫинче курап, хушӑран тӗрлӗ ҫавӑн пек чӑваш юррисем те ӑҫтан тупаҫҫӗ юлташсенчен вӗсем ӗнтӗ, ну эп вӗсене вӗсен телевиденипе те ҫук пуль вӗсем, радиопа та пурҫӑ пӗлмесен те, унта паллах ӗнтӗ ҫав чӑвашӑн темле хӑйӗн музыки ҫапах та аталанса пырать те пек темле, вӗсем кустарнӑ, вӗсем ытларах чухне даже ытти

Чӑнах та кирлӗ ку иллюстратор мелӗсем. Тепӗр ыйту вӑл Лик Чувашии журнала пуҫарса яракансенчен пӗри. Ҫав журналӑн пурнӑҫӗ малалла пирӗн тӑсӑлать-ха. Малаллах тӑсасшӑн-и ҫав ӗҫе? Ну, пурнӑҫ тени, пуҫарса янӑ тени тӗрӗс мар ӗнтӗ. Вӑл тахҫанах вӑл дружба текен альманах тухса пынӑ. Ҫав дружба альманах вӑл аллӑ ҫул тухса пынӑ, унта нумай ҫын вӑй хунӑ ӗнтӗ вӑл идея. Просто эп мар, унта ытларах ҫын каларӑм, паҫӑр Виталий Петрович Иванов министр. Унӑн мӗне вӑл тивӗҫӗ те пӗлнӗ унӑн мӗнле кӑрмалла заслуга чӑвашла калаймастӑн. Унӑн ну вӑл пулӑшнипе ӗнтӗ вӑл тӑрӑшнипе тухрӗ вӑл журнал укҫа тенкине министерство ҫумӗнче вӑл ӑна мӗн турӗ ӗнтӗ ҫавӑнпа та вӑл евала тухрӗ журнал ӗнтӗ кайран Мускава куҫса кайсан журнал пӑртак тухрӗ кайран темскер унта вӑл пӗтрӗ те пулмалла пӗр хушӑ тӗрлӗ ятпа та тухкаларӗ те ну хальхи вӑтровсем иккӗ те тухаҫҫӗ пулмалла пӗринче икӗ ятпа тухать вӑл хресчен сасси халь Волга, Атӑл Волга издательство Чёрчил вара тепре кил журнал тухать хыпарта ӗнтӗ. Халь пирӗн икӗ журнал та тухать ӗнтӗ. Анчах та тӗп уйрӑмлӑхӗ мӗнле унта? Ӗнтӗ мана калама пултаратӑп. Виталий Петрович тӑрӑшнипе пирӗн ик чувашский журнал вӑл укҫаллӑ журналччӗ ӗнтӗ. Укҫаллӑ тесе мӗне калатӑп? Унта тӑват пилӗк ҫын пирӗн штатра ӗҫлетчӗ ӗнтӗ. Ҫак чи вӑйлӑ куҫаруҫӑсем пирӗн унта Зоя Васильевна Романова.

Кунти журнала кӑларма критика статйисем ҫырма заказ памас пулать ҫынна. Заказ памасӑр укҫа тӳлеме тӑрсан кам ҫырса парать тен пек. Ҫыракансем пур пулин, анчах та хуть те мӗнле ӗҫӗн те хӑйӗн ну, тӳлевӗ пулмалла тесе шутлатӑп. Тӳлевӗ ҫамрӑк мӑшкӑл тӳлевӗ мар ӗнтӗ. Лекалах троллейбус помеща ларма утман. Ҫапах та вӑл ҫын асара иккӗ-виҫҫе кайса килмелле укҫа пулмалла тесе шутлатӑп эп. ҫак япала пулмалла. Тепӗр япала ӗнтӗ куҫарусем ӗнтӗ. Куҫару тут питӗ хартлӑ япала, як сӑмахран. Турккӑ чӗлхипе куҫаруҫӑ турккӑ чӗлхинче нумай ӗҫленӗ май Мускавра чухне ӗнтӗ ӗҫлеме тивӗр манӑн ӗнтӗ литературӑпа ӗҫлес ӗнтӗ. Унта, сӑмахран, калама пултаратӑп, ҫавӑн пек куҫару ӗҫӗнчи хаксене ялти ӗнтӗ акӑлчан, европа чӗлхинчен пулсассӑн пӗр страница, вот пӗр страница вашенького ҫапнӑ унта, Пин те сакӑр ҫӗр знак те ҫӗнӗ паллӑ пробелсене шутласа унӑн пӗр страница куҫарӑвӗ васкамасӑр куҫарсассӑн икӗ виҫӗ кун хушшинче икӗ кунтан ӗнтӗ вӑл акӑлчан чӗлхи пулсан ӗнтӗ ну ҫичӗ сакӑр доллар тӑрать ӗнтӗ вӑл доллара куҫарсан вӑл мӗн чуль пулать-ха ну икшер хӗрӗх тенкӗ тейӗпӗр пӗр страница тухӑҫ чӗлхисем унта китай турци тӳрки вӑл вун пилӗк доллар сӑмахран Тӑрать. Вун пилӗк вӑлӑт те тӑрать. Ул чӗртетчӗ пӗр страницӑчӗ пуҫарма. А, роман пуҫар-ха эс. Миҫе страница унта машинкӑпа? Енчен тесен пӗтӗм роман пуҫарнӑшӑн параҫҫӗ пулсан виҫ-тӑватӑ пин тенкӗ. Кам ӑна куҫарать? Куҫаруҫӑн апат ҫимелле машинкӑпа ҫакмалла, компьютерне картриджӗ укҫи кирлӗ, темскер икӗ-ырл тенӗ пек вӑл, паллах ӗнтӗ. Лик чуваш эпир ҫав енчен те заказ парса ӗҫлекен журналччӗ. Пуҫарусене эпир хура ҫӗкӗр, сӑмахран, куҫаҫтартӑмӑр Зоя Романована. Хура ҫӗкӗр Ильпекӗнне ҫӗнӗ куҫару, тулли куҫару, ҫавӑнта та хурать вӑл журналта. Вӑл ӗнтӗ, вӑл тивӗҫлӗ гонорар илнӗ уншӑн ытти япаласене тепӗр заказ пырса ӗҫлет пӗрчи пӗр критиксене заказ параппӑр читательсем ҫырма пӗлсе ӗнтӗ планласа ҫавӑн пек ӗнтӗ куҫарусем ҫавӑнпа та ӗнтӗ Виталий Петрович вообще министерствӑна тухса паратчӗ ӗнтӗ паллах ӗнтӗ пире хальхи журналсем шел пулин те питӗ пӗчӗк гонорарсем тӳлеҫҫӗ журнале ячӗшӗн тухтӑр тенӗ пекрех пулса пырать ман шутпа ун пек журналсене кӑларманни кӑларнинчен кӑларманни лайӑх темест пек паллах ун пек теместӗп. Тӗрӗс мар, кирлӗ-кирлех пуль, анчах та ун пек журналсен шайӗ вӑл тӑрӑш ан тӑрӑш тенӗ пек вӑл чакса пырать сӑмахран. Вӑл ун пек журналта пичетленес килни те, ӗҫлес килни те ун пек журналшӑн. Журнал, сӑмахран, мана заказ парать пулсан та тет такама, ӗҫлер-ха ҫав, ӗҫлер-ха тархасшӑн ҫавӑнпа тесен. Эп ну, думаю, ӗҫлетӗп, урӑх ӗҫпе ларатӑп пулсан, сӑмахран, енчен те вӑл ӗҫлеме, ну, пӗлетӗп, унпа ман, ну, пӗрре пасара кайса килме те укҫа пулмасть пулсассӑн. Эп каламасть пур япалан та тукчана тесе. Енчен те, анчах та ман чухне паян пирӗн вырӑн чӑн пек ситуаци, патшалӑх тенӗ вырӑн уҫҫӑн каламасть пире. Паян патшалӑх пире де-факто де юре текенни пур вӗт-ха. Де-факто пире де-факто ӗнтӗ. Де-факто мӗнле пур ҫапла. Пире каланӑ тӑван литературӑра ӗҫлекенсем, тӑван культурӑра ӗҫлекенсем, эсир мана патшалӑха кирлӗ мар. Эсир мана кирлӗ мар тесе каланӑ патшалӑх, эп сире укҫа памастӑп. Тӗп кайӑк резерв ман халӗ мана кирлӗ мар. Пурӑнатӑр, пурӑнӑр, культура пулать, пулма ҫук, мана кирлӗ мар вӑл тен, патшалӑх, де-факто. Де юре пирӗн каламасть, пирӗн калаҫҫӗ, чӑваш культурине аталантармалла, чӑваш культури пире кирлӗ, уншӑн тӑрӑшмалла, наш шкул сӗчӗ вӗрентмелле. Ҫавӑн пек, ҫавӑн пек, ҫавӑн пек юмах пырать ӗнтӗ тейӗпӗр. Мӗнле калас? Ҫавӑн пек хирӗҫӳлӗх пырать ӗнтӗ. Анчах та де-факто пулмасан ҫын вӑл юмахпа нумай иккӗленсе пурӑнма пултарать, анчах та Ҫын ҫапах та пӗр-пӗр кун учетет. Ну, кашни ҫыннӑнах пурнӑҫ тӗлне пулать. Ҫын нумай-нумай кӗтсе пурӑнать. Пурӑнать те вӑл темскер, шанать, шанать. Е ҫын вӑл пӳлсе каять, унӑн шанӑҫӗсем, ӗмӗчӗсем тулмаса сасӑн. Е вӑл мӗнле каласан те унӑн шанӑҫӗ тулать, вӑл татаха апатланса ӗҫлет. Культурӑра та пирӗн ҫав. Е пирӗн культура пӗтет. Ҫакӑн пек те пӗр-пӗр ҫирӗм вӑтӑр ҫул сулланса пырать те пӗтет. Литература паян тӗпне теме те пулать. Мӗншӗн тесен ман ҫыракансем ҫук. Аллӑри ҫынсем ҫыраҫҫӗ. Ну, пирӗн, вот ман хыҫҫӑн юлнӑ пӗр хӗрӗхрисем пур пирӗн-ха литературӑра. Хӗрӗхрен, кашни кӗҫӗннисенчен литературӑна килекенсем пач ҫуккӑ паян пирӗн. Енчен те вӗсем ҫуккӑ пулсассӑн, литературӑн пур малашне те ҫав. Тепӗр ҫирӗм ҫулта кам ҫырать? Паянах ҫуккӑ.